מיטוואך ב' סיוון, כ'האב נישט ליב צו רעדן וועגן דעם אבער וואס זאל מען טון, חילול השם איז גרויס, איר ווייסט ווען מען ארעסטירט פרומע אידן, ווען זיי וואלטן נישט אויסגעקוקט פרום מילא, נאך איינער, ווי זאגט מען אין אמעריקע ארעסטירט מען יעדן טאג אזויפיל, אבער ליידער ווען מען ארעסטירט חרדישע אידן נאך מיטן גאנצן לבוש, דאס פארשעמט שטארק. דו ווייסט וואס מיר האבן אמאל געפרעגט א איד, ער איז געפארן אויף אטלאנטיק סיטי, פרעגט ער מיר, אראפ מיט די קאפל יא צו נישט? ס'איז א שווערע שאלה, מצד אחד האט ער א גוטע פרייז, ער זאגט איך וויל נישט מאכן חילול השם, איז דער אמת איז כ'גיי מיט א בארד און א קאפל איז קען מען קיינעם נישט אפנארן, אבער מ'רעדט דאך וועגן די וואס זענען יא געגאלטע יא נעמען האבן קאפל, ווייס מען נישט זיכער צו זיין א פרומער מענטש נישט קיין פרומער מענטש, שטעלט זיך דא א ערנסטע פראגע, קען זיין אז בעסער פאר פאר מונע זיין חילול השם איז אפשר בעסער אז דארטן איז ער אן א קאפל. ווייל מען גיט מיט א קאפל און גלייך טייטלט מען אים אויף, אוי דו א פרומער מענטש וואס טוט ער דא, ווי פאסט דאס, פארשטייט ער? ס'איז א ערנסטע פראגע, ס'איז א שאלה אין א גוטע א ערנסטע שאלה אין הלכה, כ'האב שוין געהערט פון אסאך מיינונגען אין די מהר א, דער וואס זאגט אזוי און דער וואס זאגט אזוי און דער וואס זאגט אזוי, איך גיי דא נישט אן וועגן דעם, איך גיי נאר רעדן וועגן דעם דעם וואס ס'טוט זיך ווען מען ארעסטירט א אידן, מען ארעסטירט חרדישע אידן, און ווי און ער ווייסט דאך די פרעסע און די און די און די פיקטשערס און דאס גלייך זעט מען אסאך חרדישער איד און ביי גוים א ראביי האט מען ארעסטעד גיי זאג אים אז ס'איז א יענער עסקן ער ער ער מיט א ראביי האט צוטון איך ווייס ווי ער ווייסט נישט ער איז א ראביי דער רבשע זאל אפהיטן אבער וואס קענסט עס אים געבן צו פארשטיין א גוי אז ער איז נישט קיין ראביי אבער ער גייט דאך אנגעטון ווי א ראביי זיי זיי זענען נישט אזוי מבדיל צווישן אמאל איז נאך געווען א שטיקל הבדלה פון חסידיק צו ראביי וואס איחוד חסידיק איז איז א גאר חילול השם, אבער ראביי איז נאך גרעסער ווייל דאס הייסט אז ווי זאגן זיי ווען מ'זעט די בילדער קומען זיך אן די גוים באווייזן זאגן זיי א ראביי א ראביי לוק לוק וואט האפענד טו דיס ראביי, גיי זאג אים אז קיין ראביי איז ער נישט, ער איז סך הכל האט אן עסקן וואס טוט וואס, אדער למשל א באנקיר וואס האט אינטערעסטירט. א באנקירער, יא, געפירט א באנק, מענטשן האבן אים געטראסט, ער האט געדרעיט מיט מענטשן'ס געלט האט ער געמאכט געשעפטן מיט אנדערע זאכן, ער פלעגט ארויסנעמען פון דאנט אריין אין מען דא און האט מיט איין טעות וואס ער האט געמאכט מיט די נעמען האט מען אים געכאפט, און אזוי האט ער געטון עפעס פון צוויי טויזנט און צוויי ביז זעכצן, דאס הייסט פערצן יאר האט ער אזוי געדרעיט און געהאנדלט מיט יענעמ'ס געלט האט ער געמאכט געשעפטן מיט זאכן, אים געגעבן הלוואות, משפחה מיט אנדערע זאכן, אזוי האט ער עס געטון. ער איז געווען דער באלעבאס האט געקענט פירן, און היינט בפרט אז מען דארף נישט אפילו, היינט גייט דאך אלעס עלעקטראניש, האט ער געדרייט מיט נעמען, געמאכט אזוי, געמאכט אזוי, איך גיי נישט אריין אין די פרטים, די פרטים איז דא נישט אזוי וויכטיג, וואס איז וויכטיג פאר מיר איז דא חילול השם. באנקערער גנבים, ער איז נישט דער ערשטער, און נישט דער לעצטער. אין אמעריקע האט מען געכאפט אסאך אזעלכע, על אף וואס די עבירה דא איז זייער גרעיס, ווייל א באנקירער וואס דרעיט מיט יענעמס דאס קען זיצן דרײַסיק יאר אין טורמע, דאס איז נישט ס'איז גארנישט קיין ווי זאגט מען קיין קיין קיין קיין קליינע עבירה, ס'איז אסאך העכער פון אנדערע אנדערע עבירות, אבער דאס איז זיין פראבלעם. איך רעד דעם חילול השם, ווי גיבט מען צו פארשטיין אז מען קען נישט טראסטן קיין ערליכן איד? ס'טוט וויי. כ'האב שוין אמאל געזאגט, ווען איך בין געקומען אין אמעריקע דעם ערשטן מאל זעקס און פֿערציק יאר צוריק, מ'האט אונז געטראסט, א חרדישער איד וואס האט אויסגעקוקט אזוי, האט מען געוואוסט אז מ'האט מכבד געווען, מ'האט געקוקט אויף אים א העכערע מענטש, א מענטש וואס וועט קיין קיין ליגן נישט זאגן, א מענטש וואס איז א גלייכער מענטש, א מענטש וואס האט מורא פון גאט. אבער וואס איז געווארן מיט די יארן? אז זיין די ערשטע וואס מ'איז חושד, איז דווקא אונז פרומע אידן. זיי זיי גוט ער ווייסט אמאל מ'איז דורך גיין אין עירפארט גרעסטן כבוד היינט א חדש אין איד אאאאאא מ'קוקט אונז איבער פון אונטן ביז אויבן זיי זיי גוט מיר האבן זיך חתן געמאכט מיט די מאכער מיט די מעשים צו ס'איז רעיפ צו ס'איז באנקירערס צו ס'איז אנדערע סוחרים וואס האבן געמאכט פארשידענע שמוגלעריי. מען זעט אויף די בלעטער יעדע מאל, און איך וועל אייך זאגן נאך א זאך, איר וויסט אין ארץ ישראל שרייט מען אז מען דערמאנט א איינעם וואס האט ארעסטירט דעם ווארט חרדי שרייט מען פארוואס דערמאנט מען אים, אז מען נעמט א חילוני שרייבט מען נישט חילוני, דא אין אמעריקע איז די מצב הונדערט מאל ערגער, פארוואס ערגער? דארט דארף מען נישט שרייבן דזשואיש אדער ארטאדאקס אדער אולטרא ארטאדאקס צו חסידיק, ניין! מיר זענען פנים, מיר זענען צורה, עס איז גענוג. מיר זענען, עס איז דא אין די צייטונגען דא אין אמעריקע אזויפיל אזעלכע קרימינאלע זאכן, אבער מען איז נישט מבחין, ווייל דו ווייסט נישט ווער דער איז, ווייסט נישט צו עס איז פון די, צו עס איז א קריסט, צו עס איז א באטעמטיסט, צו עס איז א, אנדערע צרות, דאס צו דאס, דו ווייסט נישט, מען ווייסט נישט. אבער ווען מען זעט אים פנים פון א פרומען איד, גלייך זעט מען ווער דאס איז, דארף מען שוין נישט זאגן אז ער איז א חסידישער איד צו ער זיין, מען זעט עס שוין גלייך אן, און די חילול השם איז גרויס, דעריבער דאס איז מער ניכר פון די אנדערע, די אנדערע זעסטו פופציג הונדערט קוקן אויס אלע די זעלבע, מען ווייסט נישט ווער דאס איז, און א גוטן טאג, אבער דא. ס'טוט וויי צו, ס'טוט וויי צו רעדן וועגן דעם, אבער דער חילול השם איז אזוי גרויס, אזוי גרויס, אזוי גרויס, אזוי גרויס, וואס קען מען טון כאטש דעם חילול השם ראטעווען? איז דער אמת איז, וואס מען קען טון איז גוט תשובה טון, תשובה טון מיינט, מיר דארפן מחנך זיין אז גניבה, גזילה ועון הוה איז א געפערליכע זאך, און ס'האט נישט צוטון פון וועמען מ'גנב'עט פון א איד צו פון א גוי, ווייל ער ווייסט דאך מ'הייבט אן מיט א היתר פון א גוי און מ'גנב'עט ביי א איד, איך האב געלערנט א כלל גדול, יעדע זאך וואס הייבט זיך אן מיט א היתר צום סוף גנב'עט מען ביי אלעמען, די אלע גנבים וואס זאלן זיך אנגעבן מיט דעות, אה מ'מעקט פון דעם מ'מעקט פון דעם מ'מעקט פון ווארעם מ'מעקט פון ממשלה, צום סוף באגנב'ען זיי די אייגענע די נאנטסטע. דאס איז א וועג, מען דארף מחנך זיין צו לעבן גלייך, לעבן ביושר, עס נאר ווייניגער אפאר דאלער, אבער ווי זאגט מען, לעבן נארמאל און לעבן ווי מען דארף לעבן, און מיט דעם וועט אונז דער רבי'ן שליטא העלפן אין אלע עניינים, א גוטן אוונט.